Paşê tev evên ku înkar dikin ji xwedayê xwe re hemtayan çêdikin. Ê ji heriyê hûn xwiliqandine ew e. Paşê ecelê we teqdîr kiriye û ecelekî navdayî jî li cem wî ye. Tev dîsa jî hûn dikevin dûdiliyê. Di asîmanan û di erdê de Allah ew e. Ew bi veşartî û eşkeretiyên we dizane. Bi tiştên ku hûn bi dest dixin jî dizane. Tevlî vî avayî jî çi gava ayetek ji ayetên perwerdekarê van bê ji wan re mutleqa berê xwe jê diguhêrnin. Ji xwe gava ku Quran ji wan re hat ew derewandin lê xebera tiştên ku van henekê xwe pê dikirin wê ji wan re bê. Ma ew nabînin ku me beriya wan çend nesil tune kirine? Me ew li ser rûyê erdê bi gelek derfetên ku me nedaye ve bi cî kiribûn. Barana bi xêr û bêr bi ser wan deşand û çem di binê wan re herikandin. Me bi gunehên wan ew hela kirin û piştî wan nifşekî din afirand. Eger me kitêb li kaxizê nivîsandî ji te re nazil kiribûya û wan bi destên xwe jî dest bidanayê, wê yên înkar dikin bigotana, ew tenê sihrekê eşkere ye. Wê dîsa bigotina, Ma ne divêt ku melekekî jê re bihata daxistin. Eger me melekek nazil kiribûya, wê kar biqedîya û li benda van jî nedihat mayîn. Eger me ew bikira melek, me yê dîsa ew bikira zilam û me yê dîsa ew tê xistana dûdûliyê ku dikewinê. Bê guman qeşmerî bi pêxemberên beriya te jî hatine kirin, lê tiştê van tinazên xwe pê dikirin hate serê wan û li van xist. Tu ji wan re bibêje, Hela hûn li ser rûyê erdê bigerin û binêrin ka aqîbeta yên diderewandin çava bû. Tu pirs bike, Tiştên di asîmanan û erdê de ne, yên kê ne? Tu bibêje, Yên Allah in. Wî merhemet bi misogêrî daye ser xwe. Ew ê Roja Qiyametê webîne ser hew û tu guman di hatina wê de nîne. Yên xwe xesirandine ew bi xwe ne. Ji xwe ew îman nayînin. Çi tiştên di şev û rojê de dihewîn, dihevin? Hemû yên Allah in. Yê her tiştî dibihîze û bi her tiştî dizane, ew e. Tu bibêje, Ma ji xeynî Allah ez dostekê bigirim. Xaliqê asîmanan û erdê ew e. Yê xwedî dike û nayê xwedîkirin ew e. Bê guman ez hatime emirkirin ku ez bibim mislimanên pêşikê. Nebî nebî tu nebe ji muşrikan. Tu bibêje, Ger bi ya Rebbê xwe nekim, ez ji ezabê rojek mezin ditirsim. Kesê ku wê rojê ezab ji ser bê wegerandin, bêguman Allah dilowanî lê kiriye. Jixwe xelasiya eşkere jî ew e. Ger Allah zerarekê bigihîne te, êdî ji wî pê we tu kes nikare wê bide alî. Ger xêreke bigihîne te, ji xwe ew bi her tiştî dikare. Ew e Hakimê hemû ewdên xwe, Hekîm û Xebîr ew e. Tu bibêje gelo çi tişt ji bo şahdetiyê hîn mezintir e? Bibêje di navbera min û we de Allah şahid e, ev Qur'ana ku ji min re wehî bûye ji bo we û yên ku ew bigêje wan pê hişyar bikim. Ma birra hûn şahdetiyê didin ku bi Allah re hin xwedayên din jî hene? Tu bibêje ez şahdetiyê nakim. bibêje, bêguman ew Xwedeyekî bi tenê ye, ji tiştên hûn jê re dikin şirik jî ez bêrî me. Evên me kitêb daye wan çawa ev zaroyên xwe nas dikin wisa jî wî nas dikin. Evên xwe xesirandine qet îmanê nayînin. Ma ji wî kesê ku îftira li Allah dike yan jî ayetên wî didirewîne kî hîn zalimtir e? Bêguman ên zalim tu carî îflah nabin. Wê roj were emê wan hemûyan bînin cem hev û paşê emê ji yên şirîk ji Allah re çêkirine re bibêjin, Kanê ev şirîkên we digotin li ku ne? Paşê wê mehna wan tenê wê gotina wan be, Bi xwedayê xwe Allah sond dixwin ku em ne muşrik bûn. Hela tu li wan binêre, bê çawa wan derev li xwe kirine û tiştên wan bi derevan li hev de anîn, çawa ji ber wan wenda bûne. Gava tu Quranê dixwînî, hin ji wan tên li te guhdarî dikin. Lê ji bo ku wê fehm nekin, me me jî perde kişandiye ser dilê wan û giranî xistiye guhên wan. Hemû ayetan bibînin jî ew pê îmanê nayînin. Tev çi gava ku ew tenê Têne cem te jî bi te re munaqeşeyê dikin û dibêjin ev ji çîrokên pêşiyan pê ve ne tiştekî din e. Ev însanan jê wedikişînin û bi xwe jî jê dûr dikevin, ew tenê xwe helak dikin û haya wan jî jê nîne. Hela gava ku ew ê li ser agir bên rawestandin, te ew bidîtana, ew ê bibêjin ax xwezî em li dinyayê bihatana vegerandin û me ayetên Perwerdekarê xwe nederevandabûna, nederevandabûna û em jî bûbûna ji mumînan. Na, tiştên wan berê wedişartin ji wan re xuyanî bû. Ger ew wegeriyana dinyayê jî wê dî salê tiştên ku ji wan re qedexe bûn wegeriyana. Bêguman ew virrek in. Ew virrek in. Xwezî ka gava ew ê li ber perwerdekarê xwe bên rawestandin, Te ew bidîtana? Allah wê ji wan re bibêje, Mavê saxbûna wê ya ji nû de ne rast e. Ew ê jî bêjin, Belê, em bi heqê Rebbê xwe bikin rast e. Ew ê jî ji wan re bibêje, Ji ber ku hûn jî kafir bûne, ezab tam bikin. Bêguman evên ku pêrgî hatine Allah di dirawandin xesirî ne. Soxîn gava ji nişka we qiyamet bigire ser van, ew ê ji gunehên xwe li pişta xwe bikin û wê bêjin, Wey xwerê li serê me be, ji ber beredayîtiya ku me li dinyayê kiriye. Bala xwe bidinê Barê van hilgirtine çiqas pîs e. Jixwe jîna wê dinyayê tenê lîstikek û kêfkirinek e. Lê axiret ji yên ku li hemberî Allah xwe ji bêedebiyê diparêzin re çêtir e. Ma qey hûn hîn jî bîr nabin? Em baş dizanin ku tiştên ew dibêjin te xemgîn dike, lê ya rast ew te naderevînin, belê yên zalim bi zanîn ayetên Allah înkar dikin. Beriya te gelek pêxember hatin derewandin, lê wan ji ber ku hatin derewandin û hatin êşandin jî heta anî ku alîkariya me ji wan re hat, Sebir kirin. Jixwe yê bikaribe peyvên Allah biguherîne jî nîne. Mutleqa xeberên hin pêxemberan ji te re hatine. Ger berguherandina wan pir bi te zor tê, ji bo ku tu mucizeyek ji wan re bînî, tu bikaribî tunelekê di erdê de weke, Yan jî li pêlikeke ku tu bikaribî pê derkevî asîmanan bigere. Jixwe ger Allah bixwesta wê wan hemû li ser riya rast kom bikirana. Zinhar tu nebe ji zaliman. Zinhar tu nebe ji nezanan. Ancax ên ji dil û can guhdarî dikin banga te qebûl dikin, yên mirî jî wê Allah wan sax bike û bi ber wî de wê bên wegerandin. Wan digot, De bila jê re mucizeyek ji perwerdekarê wî ba hate daxistin. Tu bibêje, Allah helbet dikare mucizeyekî nazil bike, lê belê pirên wan nizanin. Çiqas jîndarê li ser rûyê erdê, teyrên bi baskên xwe difirin, ew jî tenê û metên mîna we ne. Me di kitêbê de tiştek kêm nehiştiye û paşê ew ê bi ber perwerdekarê xwe ve bên civandin. Ew ên ayetên me direwandine ev li tarîtiyê de ker û lal in. Kî bixwaze Allah wî ji ji rê derdixe, kî jî bixwaze wî tîne ser riya rast. Tu ji wan re bibêje, Gero hûn heqîqeten rastgo ne? De ka ji min re bibêjin, Eger ezabê Allah bi ser we de bibê, Yan ji qiyamet li we re be. Ma hunê ji xeynî Allah hewara xwe bi hinekê din bikin. Na, hunê hawara xwe tenê bi vî bikin. Eger ev bixwaze wê we ji wê tengasiyê xelas bike û hunê ji yên ku we ew dikirin şirik ji bîr bikin. Bêguman me beriya te jî ji hin umetan re pêxember şandin û ew xistin nav tengasî û nexweşiyan da ku gaziya xwe bi me bikin. Ma wê çi bibûya gava ku ezabê me bi ser wan de hat, wan xwe bawê da me. Lê belê dilê wan hişk bûbû. Jixwe Şeytan jî tiştê ku wan dikir ji wan re dixemiland. Gava şîrêtên li van hatibû kirin ji bîr kirin. Me deriyê hemû tiştê li wan vekir. Soxîn gava bi tiştên ji wan re hatibû dayîn ew bitir bûn. Me ji nişka we ew girtin pê re bê hêvî man. Bi vî avayî koka qewmê zalim hat birîn. Hemd ji Rebbê Alemê Allah re be. Tu bibêje ma qey hûn qet nafikirin eger Allah guhên ve kerb bike, çavên ve kor bike û dilê ve jî muhur bike Allah ne têde dê kîjan îlah bikaribe dîsa van bide Van bide ve. Tu binêre ku em çawa ayetên xwe tevr bi tevr beyan dikin, lê paşê ew dîsa jî berê xwe jê diguherînin. Wê jî bibêje, Hela piçekê bifikirin, eger ezabê Allah ji nişka ve bi dizî yan jî bi eşkere bi ser we de bê, Gelo wê ji qewmê zalim pê ve tu kesê din helak bibin? Em pêxemberan tenê bi mizgînberî û hişyarkerî dişînin. Kesê îmanê bîne û xwe îslah bike, tirs ji wan re nîne û xemgîn jî nabin. Ên ayetên me derewandine, ji ber ku ew ji rê derketine, wê ezab bi wan bigire. Tu ji wan re bibêje, Ez ji we re nabêjim ku xezineyên Allah li cem min in. Ez bi xeybê jî nizanim. Ez ji we re nabêjim ku ez melek im jî. Ez tenê didim pey vehya ku ji min re tê. Ma hûn qet nafikirin ku yên kor û yên bi çaw dibin wek hev? Tu ewên ditirsin ku li ber perwerdekarê xwe bêne komkirin, bi Quranê hişyar bike. Jixwe ji wî pê ve tu dost û şefaatkarê wan jî nîne. Hêvî dibe ku ew li hemberê Allah xwe ji biêdebiyê biparêzin. Tu yên sibeh û êvarê xwe diavêjin perwerdekarê xwe û razîbûna wî dixwazin. Ji ba xwe neqewirîne. Tu ji hesabê wan ne mesûl î û ew jî ji hesabê te ne mesûl in. Eger tu wan biqewirînî, tê yê bibî ji zaliman. Bi vî avayî me hinek ji wan bi hinekan îmtihan kirin. Ji bo ku mezinên wan bibêjin Ma Allah ji nava me qencî bi wan ên han kiriye. Ma ne Xweda ye Xweda ye yê ku bêhtir bi şukurdaran dizane. Gava vanên bi ayetên me îman anîne bên bal te, tu bibêje, Silav li ve be. Perwerdekarê ve rehmkirin li xwe ferz kiriye û bêguman ji we kesê ku bi nezanî gunehêk bike, paşê di pey wî gunehê re tobe bike û xwe baş bike, bi rastî ew xefûr û rehîm e. Ji bo ku riya gunehkaran baş xuya bibe, em bi vî awayî ayetên xwe hûrik hûrik ji hev difesirînin û bi berfirehî diyar dikin. Tu bibêje, Bêguman ez ji hebandina vanên hûn ji Allah pê ve van dihebînin hatime qedexekirin. Tu bibêje, Ez nadim pey hewesên we, Ya na wê çaxê ez ê ji riya rast şaş bibim û nabim ji yên li ser riya rast. Tu bibêje, Bêguman ez ji Rebbê xwe li ser delîlek eşkere me. Û ve jî ew derewandiye, Ew tiştê ku hûn lê ecele dikin, ne di destê min de ye. Hukum tenê yê Allah e. Ew heqiyê tîne zimên û ew çêtir ê yên ku heqî û neheqiyê ji hev difesilîne û çareser dike. Tu bibêje, Ger ew tiştê hûn lê acele dikin di destê min de bûya, ji xwe vê karê di navbera min û we de zû de biqediya. Allah bi zaliman bêhtir dizane. Miftê Nixeybê li cem wî ne, ji wî pê ve tu kes pê nizane. Ew bi tiştên di bejahiyê de û di behrê de ne dizane. Çi pelê bikeve ew pê dizane. Her heba di tartiya erdê de ye û her tiştê ter û hişk helbet di kitêbek eşkere de ne. Ê ku ve bi şev dimirîne û bi tiştên hûn bi roja bi rojî bi dest dixin dizane ew e. Paşê ji bo wextê ve yê diyarkirî biqede, yê ku ve bi ro şiyar dike jî ew e. Soxîn wegera we bi bal vî de ye, ji xwe dû wire jî ew ê ji tiştên we dikir ve haydar bike. Ê li ser ewdeyên xwe serdest e û parêzgeran ji we re dişîne tenê ew e. Paşê gava mirina yekî ji we bê, qasidên me wê çaxê wî dimirînin û kêm û zêde qûsireke jî nakin. Paşê bi ber Allahê ku Xwedayê wan î rastîn e, wê bên wegerandin, hişê xwe bidin serê xwe, hukûm tenê yê wî ye, ew zûtirê hesabdaran e. Tu bibêje, gelo ji taritiyên bejahiyê û behrê kî we xilas dike? Neve bi zarezar û bi dizî xwe davêt wî û vedigot, Eger ew me ji vê xilas bike, em ê bibin ji şikirdaran. Tu bêje ku Allah ve ji wê û ji her kerbê xilas dike, lê paşê hûn dîsa jê re şêrikan çêdikin. Tu bibêje, ev dikare ezabekî ji jor yan jî ji binê lingê we bi ser we de bişîne, yan jî ve bike firqe firqe û hinekan bi teadeya hinekan biêşine. Tu binêre ji bo ku ew fehm bikin em ayetên xwe çawa didin diyar kirin. Tevlî ku ew heq e jî qewmê te derewandin. Tu bibêje ku ez ne wekîlê we me. Ji her xeberekî re danekî pêkhatinê heye, hûn ê di nêz de bizanibin. Gava tedît ku di heqê ayetên me de bi qerfan ewnoqî biêdêbiyan dibin, heya ku ewnoqî peyvekî din nebin, tu berê xwe ji wan biguherîne. Ger şeytan wê ji bîra te bibe, piştê ku bê bîra te jî, tu bi qewmê zalim re rû nenê. Ji gunehên ku ew bi dest dixin ji bo wan kesên li hemberî Allah, xwe ji bê êdêbê diparêzin re tu mesûliyet tune ye. Lê belê ew ji bo ew xwe biparêzin tenê şîretek e. Tu dew ji vanên dînê xwe kirine lîstik, kêf û şahî û jîna wê dinyayê ev xirandine berde. Ji bo tu kes ji ber tiştên bi dest xistine neçin helakê, tu bi Quranê şîretan bike. Ji Allah pê ve ne hogir û ne şefaet karê wî hene. Ew çiqas fîdyeyê jî bide ji wî nayê qebûlkirin. Ên ji ber tiştên ku bi dest xistine çûne helakê ew bi xwe ne. Ji ber ew înkar kirine ve xwarinekî kelandî û ezabekî bijan ji wan re heye. Ma em ji Allah pê ve tiştnê ku nedikarin ne feyde ne jî zerarê bidin me, bihevînin. Piştî ku Allah riya rast bi ber me xistiye, wek evê ku Şeytan ji riya rast ew şemitandiye, ew jî li ser rûyê erdê heyîrî ma ye, hin hevalên wî jî misêva gazî vî dikin û dibêjin, Were ba me ser riya rast, Ma qey em ê ji mîna wî bi ser pianiya xwe de bi şûnde vegerin? Tu bibêje bêguman riya ku Allah nîşan dide tenê riya rast e. Jixwe emir li me hatiye kirin ku em teslîmê Rebbê aleman bibin. Wekî divê nimêj bikin û li hemberî wî xwe ji bêedebiyê biparêzin. Ê ku hûn ê li cem wî bêne komkirin jî, ew e. Ê asîmanan û erd bi heq xulqandine jî ew e. Roja ew dibêje çê bibe her tişt ji pê re çê dibe. Peyva vî heq e. Roja li sûrê bê pifkirin jî mulk tenê yê wî ye, ew alimê bi nependî û bi pendiyê Ew alimê bi nependî û bi pendiyê ye. Yê hekîm û xebîr ew e. Îbrahîm ji bavê xwe Azer re gotibû, Ma qey tu pûtan ji xwe re dikî îlah? Bêguman ez te û gelê te di şaşitiyek eşkere de dibînim. Me bi vî avayî bedeviya derûnî yên asîmanan û erdê şanî Îbrahîm dida. Ji bo ku ew bibe xwedîyeqîniyekî ji dil. Gawa şev lê tarî bû û stêrkek dît, got, Li gorî deh kawe, Rebbê min ha eva ye. Gava vinda bû jî got, Ez ji yên ku winda dibin hez nakim. Gava dît ku heyv hiltê, got, Wekî hûn dibêjin perwêdekarê min ha ew e. Lê gava ev jî çû ava û vinda bû Got, Bêguman eger perwerdekarê min riya rast bi ber min nexe, ez ê jî bibim ji qewmên ku van riya rast vinda kiriye. Lê gava vî dît ku roj hêl tê, got, Li gorî ve navxe Rebbê min ew e, ew ji hemû yên mezintir e. Gava ev jî çû ava û vinda bû, got, Gelê min, ez. Ji tiştên hûn dikin şîrikê Allah bêrî me. Bêguman ez dev ji her tiştî batil berdidim û berê xwe ji dil û can didim yê ku asîman û erd xulqandine û ez ne ji muşrîka me. Gelê wî, bi wî re ketin têkoşîn û gengêşiyê. Wî jî. Ji wan re got, Ma hûn di heqê Allah de bi min re gengeşiyê dikin? Ne wî rêya rast bi ber min xistiye. Tiştekî ku Perwerdekarê min bixwaze ne tê de. Ez ji wanên ku hûn jê re dikin şîrik jî natirsim. Perwerdekarê min bi îlmê xwe her tişt dorpêç kiriye. Ma qey hûn îbreteke nagirin? Çima hûn evên ku di heqê wan de tu delîl nazil nebûne ji Allah re dikin şirîk û ji wê jî natirsin? Ez ê çima ji wanên ku hûn dikin şirîk bitirsim? Eger bira hûn zanane, ma ji herdu aliyan kîjan bêhtir layiqî a minî yê ye. Wanên îman anîne û îmana xwe bi zulmê nelewitandine, a minî heqê wan e û yên li ser riya rast jî ew in. Delîla me ya ku me li hemberî qewmê Îbrahîm daye wî, ew e, em kê bixwazin dereceyên wî bilind bikin, perwerdekarê te helbet hekîm û elîm e. Me Îshaq û Yaqûb hîbeyê Îbrahîm kirin. Me ew hemû hîdayet kirin. Me berê berê jî Nuh û ji nesla wî Davûd, Silêman, Eyûb, Yûsûf, Mûsa û Harûn hîdayet kirin. Em qencikaran bi vî awayî xelat dikin. Me Zekeriya, Yehya, Îsa û Îlyas jî hîdayet kirin, hemû jî ji qencan in. Me Îsmaîl, Elyese, Yûnûs û Lût jî hîdayet kirin, me ew hemû ji dil ser alê me re girtin. Me ji bavên van, zuriyetên van û birayên van jî qencî bi hinekan kir, ew hilbijartin û ew anîn ser riya rast. Ev hîdayete Allah e, ji bendeyên xwe kê bixwaze wî pê dibe ser riya rast. Eger van jî şirîk ji Allah re çêkiribûna, tiştên van dikirin wê bêhude biçûna. Ewên me kitêb, hukmdarî û nubûvet dabû van, ew in ew. Eger ewên han wê înkar bikin, em ê ji qewmekî ku wê înkar nekin jê re bikin wekîl. Ha yên Allah ew anine ser riya rast ew in. Tu jî riya wan bişopîne. Tu ji wan re bibêje ez tu ucretê ji bo vê ji we naxwazim. Ev ji hemû alemê re tenê şîret e. Li gorî ku ew dibêjin, Allah ji tu însana re tu tişt nazil nekiriye, ger wisa be wan wekî divê Allah nasb nekiriye. Tu ji wan re bibêje, Ma wê kitêbe kitêba ku Mûsa ji mirovan re ji bo ronayî û rêberî aniye, kê ev nazil kiriye? Hûn li rûpelên wê dinivîsînin û dilê we çi wê Çi, ji wê çi bixwaze eşkere dikin û gelekî jî jê hûn wedişêrin. Piştên ku ne we ne jî bavên we nizanibû bi saya wê, hûn hînî wan bûne. Tu bibêje Allah nazil kiriye û paşê dev ji wan berde, bila di nav tevşiyên xwe de ew bigevizin. Ev Qur'ana me ev ji bo ku tu dayika bajaran û yên dora wê hişyar bikî nazil kiriye. Kitêbeke pîroz e û rastdêrê kitêbên beriya xwe ye. Evên ku bi axretê îmanê tînin, bi vê jî îmanê tînin. Ev li nimêja xwe jî miqate ne. Ma jiyên ku derevan li ser navê Xwedê dikin yan jî tevlî tu tiştek jê re nehatiye vehîkirin jî dibêjin ku ji min re vehî hatiye yan jî ji kesê ku dibêje ez ê ji mîna tiştên ku Allah nazil kiriye nazil bikim. Kî zalimtir e? Xwezîka te ev zaliman di ber sekerata mirinê de bidî dana. Milaîket destên xwe dirêjî wan dikin û dibêjin, Canê xwe derînin. Îro ji ber ku we bi virran îftîra li Allah dikir û we li hemberî ayetên wî quretî û pozbilindî dikir, hûn ê bi ezabê riswatiyê bêne cezakirin. Bi sond, bi çawa cara ewî li me hûn xuluqandine, hûn ê dîsa îro jî yeko yeko bi tenê bêne bal me. Hûn ê bi xwe tiştên ku me bi kerema xwe li dinyayê daye we jî li paş xwe bihêlin. Gelo wan şefatkarên we yên ku we digot qeyd afirandina we de şirîkê me ne? Çima em wan bi we re nabînin? Bi rastî hemû pêwendiyên di nav we de ji hev qetiyan û evên ku we digot qey xwe dane jî ji ber we vinda bûn û çûn. Bêguman Allah heb û dendikan diperçivîne. Ê sax ji mirî Ê mirî jî ji yê sax derdixe. Yê wan dike Allah. Hûn ê çawa berê xwe ji yê bizivirînin? Ê ku şefeqê diperçiwîne, şev kiriye danê îstirahatê û roj û hêv jî kirine pîvana diyarkirina wextan ew e. Ev teqdîra yê ezîz û hekîm e. Ê ku stêrk Ji bo hûn di tarîtiya bejahî û behrê de riya xwe bi van bibînin ji we re kirine nîşan ew e. Bi rastî ji bo qewmê ku dizane min nîşanên xwe bi berfirehî eşkere kirine. Ê ku ê hûn ji yek nefsê afirandine, cihê ku wê yê manê Mane û ciyekî ku hûn bi emanetê lê bimînin tayin kiriye, ew e, Me ayetên xwe ji bo qewmê ku fehm dikin bi berfirehî beyan kiriye, beyan kirine. Ê ku ji asîman avê da dixe, ew e, Em bi vê avê jî nebatê her tiştî derdixin. Ji wê jî şênikayiyek ku em ji wê hebên li hev sivaribûyî Bûkinkên darê xurmeyan, goşiyên berjêrbûyî, rêzên tirî, bexçeyên zeytûn û henaran ên mîna hev û ne mîna hev jî derdixînin. Gava nû fêkî dide û digihêje, wê çaxê hûn li fêkiyê wê binêrin. Bêguman ji bo qewmêk ku îmanê tînin di van de gelek nîşan û îbret hene. Wan ji Allah re cin kirin şirk, hal ew e ku wî ew afirandine. Bi nezanî jê re kûr û keç bi derevan ji ber xwe derxistine, haşa, ji wan wesfên wî Pê salix didin ew pak û bilind e. Ê asîman û erd ji tunebûnê xulûqandine ew e. Hewala wî jî nîn e. Ma wê çawa zarê wî hebin? Wî her tişt afurandiye û yê bi her tiştî dizane jî ew e. Perwerdekarê we hemûyan Allah ew e. Ji wî pê ve tu îlahê birra nîn in. Ew xaliqê her tiştî ye, êdî hûn jî wî bihevînin. Wekîlê her tiştî ew e. Çaw nikarin wî bibînin lê ew çawan dibîne. Letîf û xebîr e. Bê guman ji perwerdekarê we delîlên berbiçaw ji we re hatine. Ê ku bibîne ew ji xwe re dibîne. Yê ku kor be û nexwaze heqî bibîne ew di eleyhê wî de ye. Ez ne natoriyê ser we me. Em wiha ayetên bi uslûbên cuda eşkere dikin, da ku ew bibêjin te ji cihekî ew ders girtiye û em jî ji qewmekî ku dizanin re baş beyan dikin. Tu bide pey tiştên ku ji Rebbê te ji te re hatiye, ji wî pê ve tu îlah nîne, tu dev ji muşrikan berde. Ger Allah bixwesta ev nedibûn muşrik. Me tu nekiriye parêzgerê ser van û tu ne vekilê vanê jî. Gelê mumînan, ji wanên ku ji Allah pê ve pûtan dihebînin re çêran nekin. Ji bo ku ev jî bi nezanî û bi dijminayî ji Allah re sixêfan nekin. Bi vî awayî me ji her umetê re emelê wan xemilandiye. Soxîn ciyê wegera van bal perwerdekarê van e. Ew ê ji tiştên ku van kiriye ji wan re bibêje. Ev sondê nemayî bi Allah dixwin ku ger mucizek ji wan re bê ev ê mutleqa pê îmanê bînin. Tu bêje mucizeyê tev tenê ji cem Allah in. Ma hûn fehm nakin. Muciza ku dixwazin ji wan re bê jî ew îmanê naynin. Em ê wek cara ewil çawa ku wan îman pê nedianî, dilê wan û çawên wan bizivirînin û wan di halbûna wan de wan de heyîrê bihêlin. Eger me melaîket ji wan re daxistina, mirî jî bi wan re biaxiviyana û me her tişt li ber van kom bikira jî, dîsa jî yên Ellah dixwaze pêve tu kesî îman neda anî. Lê belê pirên van xwe li nezaniyê da tînin. Me bi vî awayî ji her pêxemberî re şeytanên însan û cîn kirine dijmin, ji bo ku ew hew bixapînin, peyvên avzêrkirî di ber guhên hew re diavêjin. Eger Perwerdekarê te bixwesta, wan nikaribû wisa bikiraya. Dev ji van û derevên van berde. Ji bo dilê vanên bi axretê îmanê nayînin, bi van peyvên avzêrkirî bixire ew pê kêfxweş bibin û ji bo gunehên ew dikin misêva bi dest bixin jî bi ber guhên hev dixin. Ma ji xeynî Allah ez ê li hekemekî din bigerim. Ne yê kitêb ji we re bi berfirehî daxistiye ew e. Ewên me berê kitêb daye wan jî helbet ew baş dizanin ku bi rastî ev ji ba Perwerdekarê te nazil bûye. Nebî nebî ku tu di vê de têkeviyê dûdûliyê. Peyva perwerdekarê te bi rastî û adilî temam bû. Yê ku bikaribe peyvên wî biguherîne jî nîne. Ew wekî pêwîst te dibihîze û dizane. Ger tu biya gelek însanên li dinyayê bikî, ew ê tejriya Allah şaş bikin. Sirf bi pê gumanan dikevin û derewan dikin. Bê guman Perwerdekarê te belê ew çêtir dizane biyê ji riya wî şaş bûye û çêtir dizane biyê li ser riya rast te jî. Ger heqîqeten hûn bi ayetên Allah îmanê tînin, ji tiştên ku bi navê Allah hatiye şerjêkirin bixwin. Ma çi bibe hatiye ku hûn ji goştê heywanên bi navê Allah hatine şerjêkirin naxwin? Ji xwe jî yên hûn ji mecbûrî bixwin ne tê de. Goştên ku wî li ve heram kiriye bi berfirehî ji we re diyar kiriye. Bêguman gelek însan bêyî zanîn bi hevesên xwe mirovan ji rê dibin. Bi rastî perwerdekirayê te bi vanên ku ji hed derdikevin baştir dizane. Hûn dev ji gunehên eşkere û yên bi dizî berdin. Bêguman ewên gunehan bi dest dixin, helbet bi gunehên ku qezenc kirine wê bên cezakirin. Hûn ji yê bi navê Allah ser jê nebûye nexwin, bêguman ev fasiqî ye. Şeytan ji bo ku li hemberê we têkoşinê bikin Di guhê hogirên xwe de pistepistê dikin. Eger hûn bi ya van bikin, hûn ê bibin ji muşrikan. Ma ev ê mirîbe û me ew sax kiribe û ronahiyeke ku di nava însanan de Pê bimeşe dabê, dibe wekê ku di nava tarîtiyê de ye û nikaribe jê derkeve. Tiştên ku kafir dikin bi vî avayî ji wan re hatiye xemilandin. Bi vî avayî li her bajarî me gunehkar kirine giregirê wan. Ji bo ku tê de dek û xaxan bikin. Lê dek û xaxan tenê li xwe dikin û pê nahesin jî. Gava ku ayetek ji wan re tê, dibêjin, Heya wek tiştên ku ji pêxemberên Allah re hatiye, ji me re jî nê yê. Em îmanê nayînin. Allah çêtir dizane ku ew ê pêxemberiya xwe bide kê. Ji ber dek û xaxên ku wan kirine, ji cem Allah wê ezabekî ku wan piçûk bixe û dijwar, Bê serê evên gunehkar. Kesê ku Allah bixwaze wî hîdayet bike, dilê wî jî Îslamê re wedike. Yê bixwaze wî ji rê derxe jî dilê wî teng dike û digiwêşe. Dibêje qey bi asîmanan we hildikişe. Allah bi vî awayî pîsitiyê diavêje ser wanê ku îmanê nayînin. Ew riya perwerdekarê te ye ripî rast e. Bêguman me ayetên xwe ji qewmekê ku şîretan qebûl dike re bi berfirehî diyar kirine. Li cem perwerdekarê wan varê selametiyê yê wan e û ji ber tiştên ku ew dikin jî ev dostê wan e. Wê roj bê ew ê wan hemûyan kom bike û wê bibêje gelê koma cinan we gelek însan xepandin. Wê hogirê vanê însan jî bibêjin perwerdekarê me, me ji hev îstîfade kir û em gihaştin miadê xwe yê ku te dabû me. Ev ê jî bibêje, agir ciyê wê hemûyan e, yên ku Allah bixwaze ne tê de, hûn ê tê de ebedî bimînin. Bi rastî Perwerdekarê te Hekîm û Elîm e. Em bi vî avayî ji ber tiştên ku bi dest dixin zaliman dikin hogirê hev. Gelê koma cin û însanan. Ma pêxember, pêxemberên ji we nehatin bal ve. Ayetên min ji we re nexwendin û bi vê roja hûn ê leqayî wê bibin, we hişyar nekirin. Ew ê bibêjin em li ser xwe şahid in. Jîna dinyayê ew xapandin û van jî li ser xwe şahîdî dan ku ew kafir in. û ji xwe perwerdekarê te bêyî ku haya van jê hebe ji nişka we tu bajaran bi neheqî helak nake. Dereceyên her kesî li gorî emelên wan e. Perwerdekarê te ji tiştên ku ew dikin ne xafil e. Perwerdekarê te dewlemend û bi rehm e. Ger ew bixwaze çawa hûn ji dola qewmekî din afirandine? Dikare we tune bike û piştî we jî kê bixwaze bîne şûna we. Ya ku bi we re hatiye vehdkirin wê mutleqa bê hûn nikarin nehêlin jî. Tu ji wan re bibêje, Gelê min, ji destên we çi tê texsîr nekin, ez jî nakim. Lê soxîn hûn ê bizanibin wê aqîbeta kê bi xêr be. Bi rastî zalim tu carî îflah nabin. Wan ji Allah re parek ji çandiniyan û tarişan cihê kirine, li gorî gumana xwe dibêjin ev ji Allah re ye û ew jî ji şirikên me re ye. Li tiştê ji şirikên wan re ye nagihêje Allah. A ku ji Allah re ye digihêje şirikê şirikên wan. Ew çiqas pîs hukum dikin. Eynî bi vî avayî ji bo ku şîrîkên wan, wan bibin helakê û dînê wan li ber wan tew li hev bikin, ji gelek muşrikan re kuştina zaroyên wanên ku ew bi destên xwe dikujin xemilandin û wekî tiştekî qenc şanî wan dan. Eger Allah bixwesta wan wisa nedikir. Tu dew ji wan û derevên ew dikin berde. Wan dîsa digot, Ew heywan û ew çandiniyên han qedexe ne. Ji yên em bixwazin pê ve tu kes nikare dest wan bide. Li gorî gotina wan hin devar siwarbûna wan hin devar jî bi navê Allah şerjêkirin wan şerjêkirina wan qedexe ye. Li ser kîsê wî derevan dikin. Allah ji ber derevên ku ev dikin wê helbet wan ceza bike. Digotin yên dizikê wan dewaran de ne, ji bo zilamê me tenê ne, lê li pîrêkên me qedexe ne. Ger mirî be ev û em şirîkê wê ne. Wê Allah bi vê salixdanê ceza bide wan. Bêguman ev Hekîm û Elîm e. Wan ên ku zareyên xwe ji bêhişî û bi nezanî kuştin û li ser kîse kîsê Allah bi derevan rizqê ku Allah dabû wan heram kirine, bêguman ew xesîrî ne. Bi rastî wan rê şaş kiriye û ne li ser riya rast in. Ne li ser riya rast in. Ê ku bax û baxçeyên bi dêlî û yên bê dêlî, dayên xurmeyan û çandiniyên berê van muxtelîf, zeytûn û hinarên wek hev û yên ne wek hev afirandine, ew e. Gava ber bide ji berê wî bixwin, roja çinînê jî heqê wî bidin û îsraf nekin. Bêguman ev ji misrûfan hez nake. Ji deveran jî yên ji bo barkirinê, siwarbûnê û yên ji pûrta wan binrax tên çêkirin afirandine. Hûn ji rizqê ku Allah daye we bixwin, lê gavên şeytan neşopînin. Bêguman ew dijminê we yê eşkere ye. Heşt zo ji mêşinan du du, ji bizinan ji du du. Tu bibêje ma vî herdu yên nêr heram kirine yan herdu yan mê yan jî yên di rehma herdu mêyan de. Ger di gotina xwe de hûn rastgo ne de ka bi zanayî ji min re bibêjin. Ji devan duz o, ji devaran jî duz o. Ji wan re bibêje, Ma vî herduyên nêr heram kiriye, yan herduyên mê, yan jî yên di malzoraka herdu mêyan de. Yan gave Allah ew wesiyet li we kir, hûn li wê derê hazir bûn? Ma jû ma jî yê bi nezanî ji bo ku însanan bixirîne û bi virran li ser kîsê Allah îftira bikin kî zalimtir e? Bêguman Allah qewmê zalim hîdayet nake. Tu bibêje, di tiştên ku ji min re hatiye wehyîkirin de xwarina berata yan xwîna rijandî yan jî goştên beraz ku bêguman ew pîs e, yan jî yên bi fasiqî ku ne ji bo Allah hatiye şerjêkirin ne tê de Ji kesê ku bixwaze wê bixwe tu xwarinên heram heram kirî ez nabînim. Lê kesê ku ji birçîna bêçare bimîne bê dilxwestinî û ne ku zikê xwe bide ber zêde bixwe, dikare wan bixwe. Bêguman Perwerdekarê te xefûr û rehîm e. Me li cihûyan Heywanên bi sim tev qedexe kirin, bezê pişta Wanê bi rêviyên Van û hestiyên Van ve ne tê de, me Donê Devar û Pez jî qedexe kir. Ji ber zulma wan me ew ceza kirin. Bêguman ên rast helbet em in. Eger ew te biderevînin, tu ji wan re bibêje, perwerdekarê we xwedîrehmetek fireh e. Ezabê vî ji qewmê gunehkar nayê zivirandin. Wê yên ji Allah re şîrik çêkirine bibêjin, Eger Allah bixwesta ne me ne jî bavên me şîrik çêdikirin û tiştek jî heram nedikir. Ên beriya van jî wiha derevandibûn, Soxîn ezabê me tam kirin. Tu bibêje, Ma di vî warî de tu zanîn û belge li ba ve heye ku hûn wê derxin holê û şanî me bidin. Hûn sirf didin pey gumanekî pûç û sirf derewan dikin. Tu bibêje delîla herî qetî û tekûs a Allah e. Ger vî bixwesta wê we hemû hîdayet bikirana. Tu bibêje deka şahîdên xwe yên ku şahdêtiyê didin ku Allah ew heram kiriye bînin, eger ev şahdêtiyê bidin jî, tu bi van re nebe şahid. Tu nede pey hevesên kesên ku ayetên me diderewînin û bi axretê îmanê nayînin û ji Perwerdekarê xwe re şirîkan çêdikin. Tu bibêje, Hûn werin ez ê tiştê ku Perwerdekarê we li we qedexe kiriye ji we re bixwînim. Hûn Tu tiştî jê re nekin şirik. Ji dê û bavên xwe re baş bin, ji tirsa xizaniyê jî zaroyên xwe nekujin. Ji xwe risqê we û wan tew de em didin. Nêzî, fehşiyên eşkere û yên veşartî nebin. Kesê ku Allah kuştina wî li we heram kiriye, bi neheqî nekujin. Allah van şîretan li we dike, da ku hûn bi bîr bînin û bifikirin. Bi awayekî qenctir ne tê de hetanî ku sêvî balix nebin hûn nêzîkî malê wan nebin. Pîvanê û weznê bê kemasî û bi dirûştî bikin. Em zêdeyê taqeta ku kesî bar lê nakin. Gava hûn bipeyivîn jî, mirivên wê yên nêz bin jî tenê heqî bibêjin û ehdê Allah bi cî bînin. Allah van şîretan ji bo ku hûn bifikirin û bi bîr bînin li we dike. Riya min a ripî rast ew e, wê bişopînin ji bo ku we ji riya Allah neqetînin. Rêyên wekî din neşopînin bi hêviya ku hûn li hemberî Allah xwe ji bêêdebiyan biparêzin, ew wê şîretê li we dike. Paşê ji bo qencîya xwe li ser ê ku qencî kiriye temam bike, her tiştî bi berfirehî beyan bike û bibe hîdayet û rehmet, me kitêb da Mûsa. Hêvî dibe ku ev bi pergîhatina Perwerdekarê xwe îmanê bînin. Ew kitêbeke Me ew nazil kiriye û pîroz e. Hûn bidin pey wê û xwe ji înkar û îsyanê biparêzin, hêvî dibe ku rehm li we bê kirin. Ji bo ku hûn nebêjin, Bêguman kitêb tenê ji du komên beriya me re hatine nazilkirin û ji xwendina wan jî em bêhay bûn. Yan jî ji bo ku hûn nebêjin eger kitêb ji me re bihata şandin em ê ji wan re bêhtir li ser riya rast bûna êdî va ye ji bal perwerdekarê ve delîlekî berbiçaw, hîdayetek û rehmetek ji we re hatiye. Ma ji yên ayetên Allah diderevînin û berê xwe jê diguhêrinin kî zalimtir e? Em ê van kesên ku berê xwe ji ayetên me dizivirînin ji ber berguherandina wan bi ezabekî pir yeman ceza bikin. Ma ew tenê li hêviya ku melaîket werin ba wan yan jî ku perwerdekarê te were yan jî ku hin mucizeyên perwerdekarê te bên. Ji xwe roja ku hin mucizeyên perwerdekarê te bên kesê beriya mucizeyan îman neanîbe yan jî di îmana xwe de xêr bi dest nexistibe, wê rojê îmana tu kesî bi kêrî wî nayê. Tu bibêje hûn li hêviyê bin em jî li hêviyê ne. Bêguman wanên dînê xwe ji hew parçe parçe kirine û ev jî bûne parçe parçe. Tu tu têkiliyê te bi wan re nîne, bêguman îşê van tenê di destê Allah de ye. Paşê ew ê bi tiştên ku wan dikir wan haydar bike. Kesê ku qenciyek bike deh qatî wê jê re heye, yê ku gunehekî jî bike wê tenê bi qasî wî bê cezakirin û zulm jî li wan nayê kirin. Bê guman ê min perwerdekarê min riya rast bi ber min xistiye, dînê ripî rast dînê Îbrahîmê Henîfe bê çewtî ye û ew ne ji muşrikan jî bû. Tu bibêje nimêj û îbadetên min, jiyana min û mirina min giştik ji Allah Perwerdekarê alam aleman re ye. Tu şirîkê wî nînin, ez bi wê hatime emirkirin û yê serevil misliman bûyê bûyê jî ez im. Ma piştî ku Allah Perwerdekarê her tiştiyê Ez ê rabim ji wî pê ve li perwerdekarekî din bigerim. Kî çi bi kî çi bi dest bixe tenê ji bo wî ye. Tu gunehkar jî barê tu gunehkaran hil nagirin. Paşê vegera wê jî bi bal Rabbê we ye. Bi bal Rabbê we ve ye. Ev ê jî ji tiştên ku hûn li ser li hev nakin ve haydar bike. Ê ku bi tiştên daye ve ji bo we biceribîne, hûn kirine xelîfeyê ser rûyê erdê û hûn derece derece di ser hev re girtine ew e. Bêguman ezabdana Perwerdekarê te bi lez e. Helbet ew Xefûr û Rehîm e.